and also doyin and fans don fight scata for online afta certain fans come out to come beg doyin for money and doyin come rain insults on dem and lastly ne-yo don finally come out to come prophesy e love publicly for beauty tukura so as we all know beauty and ne-yo dia relationship start um before the house before e enter big brother naija all stars and when e come come out na im dey come dey show us sey dey really dey in a relationship when neo dey inside the house e actually dey deny the thing but as e come out from the house the relationship come kick off fully so neo come come out today o to come drop love quote for beauty una go just read the thing for the screen because i no fit play the video and put the voice over because of the piano sound wey dey there e dey copyrighted so as him dey talk this one wey be say him dey talk fans dey drag am because according to them neo is not a serious minded person all of a sudden him dey do lovey lovey with beauty for online so the first person here say oh just short it abeg after denying her like a plague and frolicking with every lady that comes your way come hiss love call love ni come put two laughing emoji the thing looks ridiculous even from the way him dey talk you you you go know talk say this person na joker another one come say groovy can't give beauty this genuine love neo is the man come clap neo too she pass button so for una mind now neo really love beauty hey god that be small thing o so another person come say theatrics and shakespeare we saw these actors through mentality on bbn trying to recite poems for us last person here say why won't you value her for being in your life na only her fit take the rubbish potopoto wey you rub for her face because she no get level and self worth. Till today I still no believe to say Beauty actually date person like Ne-Yo but God is her strength. So onto Doyin matter, Doyin few hours ago she and her fans dem dey do ask me a question for snapchat and the questions wey be say dey ask her come make Doyin turn against dem. so the first person here come come ask her for help he come say hello i'm a single mom in need please can you help me with anything thank you and so Doyin come answer and say no go ask ask your baby daddy that one come say Doyin babes come put laughing emoji what is happening my love come say they beg too effing much come on now give it a break as much as i no like the way some people they beg Doyin on di oda hand, you don come out come beg your fans before sey make dem support you for di show wey be sey you wan go, make dem make dem fight for you for reunion dat time for level up season, so all of dem na still begging if you check am well. Person come come advice her as she dey insult di pipu wey beg her, she come di person come sey, you know if you cannot help dis pipu, you not replying dem won't take anything instead of posting it, she come sey, shurup! the last person I come say watch them say you are not a good person I come put laughing emoji come say because you turn them down I love you regardless and thanks for always na so Doyin come uh, respond come say I'm actually a very bad person let's all come to the conclusion that I'm the worst after that what next Na so fans for comment section tear Doyin apart o. So the first person here come say laugh out loud abeg carry your bad character go front must you insult them? Another one say you can choose not to reply them being rude is not a flex. The next one say how many people you don help? Hope laughing emoji. Person come respond to that person come say how many people don help her? I don't even like Doyin but must you people beg? The entitlement shinks. the truth be sey this year um reunion wey dey wey go come out wey go start next month wey be june i believe talk say na venita go suffer for doing hand because adekunle don suffer for level up season wey she destroy the boy with her mouth now na venita na him go suffer am because the way doyin take insult venita before she even comot for the house i know say the reunion e go give venita smack down venita and her fans unicorns abi wetin dem dey call dem they need to buckle up because doyin Muna ready for that girl because her mat go too bad for Venita. So onto Fina Mata and Anika. Anika, she come out for the podcast where say they do her she dey air her opinion about the fight wey be say so between Fina and Multi Choice. According to her, she say Fina no suppose call out Multi Choice for the things wey be say um, she dey talk say Multi Choice dey owe her. Say as a matter of fact, Multi Choice no owe any of them anything. Say that thing na entitlement mentality.

um see the the podcast na so she vex as we all know phyna no fit see something wey talk about her make she pass by she must respond to every negative thing wey dey talk about her for internet so she come come across say after dem don mumu themselves finish run their gora mouth finish dem go come set ring light dey form new leaf good riddance to barnyabish shagnant peeps so after Phyna come out to come respond to her na so fans start to attack Phyna the first person say na she be the original Gora mouth na evidence full Twitter Anika mouth clean no insult come put laughing emoji you see as Anika dey even talk the thing she no talk any she no insult Phyna in any way for there one single insultive word the girl no use for that podcast

um the big brother show so if you know say you need something bigger you suppose calm down um if you dey hand if you dey hand if you dey um try to do something with person wey dey higher than you na small small dey take do am no be by gra gra the other day she come out come complain say quidax never still give her the um one BTC wey be say she dey fight for since and when I talk am say that one BTC go enter voice mail last last I see I didn't mean she know she will collect the 13 million then tell uh, make her um, agreement with multichoice say abeg since I won't collect the, 9, the 13 million make una give me shoe for una this thing make una forgive me for the way I take run my mouth for the whole this thing so that una go help me push out my movie for a multi choice. But who knows? As Fina and her fans, they tell her to say she did bigger than everybody. Let her continue. Una take care, una bye.